Akory aby, akory aby ho antsika izay manaraka an'ity tutoriel ty, indrindra antsika izay mpankafy C sharp. Ho antsika izay mbola tsy mankafy io zany an, dia manasa antsika mba hankafy izany C sharp zany, efa multi plateforme izy amizao an, dikan'izay an tsy misy excuse koa zany an, hitenenanareo fa.

Ok, zay ny tsindritsindry sy arts zay. Fa tamin'ny episode taloha teo tsika tamin'ny episode trois tsika de nijery resaka read input zany hoe mamaky an'izay zavatra ampidirina amin'ny clavier eto. De tamin'izay nianarantsika hoe tsy maintsy string foana ny zavatra azo avy agny an, raha ohatra ka anao mila double na mila int an de tsy maintsy avadika aloha iny atao hoe address bars, ampiasana address bars zany ao, le fonction statique address bars, zay zany ampiasaina zany rehefa zay no ampiasaina rehefa te hamadika anle izy eo amin'ny amy type tena tadiavina satria ny azonao avy any zany tsy maintsy string foana. Androany tsika hianatra ny structure conditionnelle, ino zany structure conditionnelle, ny structure conditionnelle zany an de misy condition zany eo, raha io condition io voavaly, satisfait le condition de executer le instruction, raha tsy satisfait le condition an de tsy executer zany ny instruction, ohatra azatsika par exemple zany, raha ohatra ka manana billet aho, manana billet de Mandeha avion, mandeha zao, mandeha avion, raha tsy managna billet aho de tsy mandeha avion, raha ohatra ka zany ohatra hoe managna billet, managna billet d'avion, raha eny iny zany de mandeha avion, raha tsy managna billet an, tsy voatery, tsy midika hoe tsy mandeha avion fa. Sûr zany hoe tsy handeha avion ianao fa tsy ohatrohatran'izay zany le zany hoe misy instruction zany ao an, misy bloc, misy zavatra, misy action tianao hatao an, de iny action iny zany an tsy m- mandeha iny raha tsy voa- raha tsy mi-satisfaire le condition ambony eto, zany hoe raha tsy oui ty condition ty.

de misy condition agnatiny aty, condition ty an, boolean foana io, zany hoe zany an, logique io zany zavatra logique, de raha ohatra ka tsohy ty zavatra ty, raha marina ty zavatra ty, de mi-executer ze instruction agnatin'ity bloc ty, ty bloc if ty, raha ohatra kosa nefany an tsy marina io zavatra io Zany hoe zany, false zany ty zavatra ty, ty condition ty, ty valeur an'ity condition ty, de mi-execute le anatin'ity bloc de else ty. Za- nefany koa nefany an, tsy voatery aseritsiky an'ity bloc de else ty fa if io de tapitra de tsisy ko- tsisy tohiny. Dikan'ity moa zany hoe si condition est egal oui, zany hoe raha oui io condition io, raha ok io condition io, alefaso ty instruction ty, raha tsy ok sinon, zay dikany asa, sinon alefaso ty instruction ty, zay zany an ny bloc de if e, iza ny bloc if else zany zay, de ataotsika pratique zany izy, magnano visual studio, ndao ary an, hi-creer projet hafa sika na episode quatre. Fa fa isika an. Episode quatre ao ary zao. Nao variable asika int an, age, int age de. De andeha dia mandeha amin'ny anona tsika zany amin'ny utilisateur hoe ampidiro ny azonao, write a write de hoe ampidir- ampidiro ny taona taonanao zao an, de hoe tsika. hamaky anizay entrée zay. De tonga de asika try, point, non non non non non ino ary zany, nao try parse tsy recuperer tsika, uhm de iny string d'entrée sika, string d'entrée sika tonga de le console point read.

de asiasika structure amizay et- condition amizay eto hoe age an, raha ny age an superieur egal dix huit de itenenantsika hoe mahazo mifidy enao, right len. hoe mahazo mifidy ianao ka misorata anarana ao amin'ny lisitra lisi-pifidianana amin'ny lisitra ao. dia ra- ra- raha tsy marina iha dia teny antsika anazy hoe mbola zaza na raha mbola tsy- raha mbola tsy marina zany raha mbola la- raha mbo- raha mbo tsy marina zany ty an, de dikan'izay zany izy an, tsy raha mbo tsy superieur égal à dix huit moa zany dikan'izay hoe inferieur ny dikan'izay. Ny contraire an'izay manko tsy maintsy inferieur. Inferieur strict ny dix huit zany fotsiny ny contraire an'izay zavatra zay. Ny superieur égal à dix huit ny contraire an'izay inferieur strict. de roedlen hoe tsy mbola mahazo mifidy anao, tsy mbola mahazo mifidy ianao, zao. De Humm izao. Soratany eto amizay, read, console le le itazomana anazy sy saoty, read key, izao, izao. Izao zany le raha sika zao zany ny programme sika. If age de superieur superieur na hoe superieur est egal à dix huit, de teneno hoe mahazo mifidy enao. Ny contraire an'izay zany, ny mampadiso an'ity condition ty zany an, de ny inferieur est egal à dix huit ihany zany ny zavatra mandiso an'ity condition ty. Alefatsika any. Ampidiry, ah zay ny teneniko iny an, mila safidiana hoe hoe gn'eto ino ny compilena, eto ny quatre ny compilesika. Uhm zaho ampidiriny tao nanao ah, teneniko zany ohatra hoe dix huit, de mahazo mifidy enao ka misorata anarana amy liste, zay zany, la al- raha i-lancer tsika izy an, ah tenenintsika hoe. dix sept ohatra, tsy mbola mahazo mifidy enao. Zay zany, zay zany ny structure conditionnelle zany hoe, hoe raha vao marina le eto ambony eto an, marina ny eto, marina ny hoe le condition zany marina hoe tena superieur est egal dix huit io raha io, de mahazo mifidy le de de mi-executer le ao anatin'ny bloc de if. Raha vao diso iny de le bloc de else no mi-executer. Zay zany. Nefa koa nefa zany tsy voatery ho hisy bloc de health. Zany zany raha vao diso zany izy ka amy fotoana hoe hisy tsisy bloc de health zany an, de tonga de de tonga de ze instruction magnaraka eo ihany no executer-ny. Zay ny resaka condition. De misy ihany koa ny LCIF, inona atao efa hoe LCIF, LCIF, zany hoe zany tokony ko- mana condition maromaro.

Tsara ny tarehy tarehy Marc anampi- nampidirinao. Ny dikan'ny tarehy Marc zany chiffre manja sy mainty an'ny gasy. Zay zany. Par exemple zany ohatra hoe nampiditra soratra zany ohatra hoe H zany no tafasiniko, le nataoko en trait de lasa zero zany tonga tary. Lasa zany tafa tsy ny viko zany. Nefa ndreka zany raha vao parsena any ty manko sosoa hivadika ho inta mihintsy ty asa ty. De ny tsy hay- tsy hay parsena ny mamadika an'ity asa ty latany zero zany eo, de tonga de lalana hoe tsy tsy normal ny valera nampidirin'ny olona. Io zany ty tsy hay parse ty lasa mamadika anle asa iny ho zero satria tsy tsy mety tsy mety avadika mihintsiny. Tsy mety avadika satria sotroiny le raha. Dera tany zero zany, dika zay zany ze valeur erreur avoakan'ny ty check part ty zany de lasa zero ny valeur an'ny page ty. De tonga de ty verifier tsika agnatin'ny condition ty hoe raha vao zero zany ny zavatra tonga eto de teneno izy hoe mba hamarino le zavatra nampidirina. Zay zany ty dikan'ity zavatry ty. De

Ankoatra ny IFES an, de misy ny suite an, zay jerentsika amin'ny episode magnaraka eo. De zay tsy karahantsika fohika foana zany ny episode iray amizay tsy mafaka mba managna temps kely tsika mijery an'ny episode iray eo na par jour na par demi journée. Raha ohatra lasa raha lava be ny episode an, de lasa mora aminay tsika mijery anazy, lasa tsy à l'aise. Hedeno foana aho hoe jereo ny MSDN fa bobaka be ny raha mety jerena anatin'ny MSDN ao. De magni- mampirisika antsika hianatra C sharp, mampirisika antsika hivadika C sharp satria voalohany an, amin'ny sehatry ny marché de travail an, ny dot net zany an, tena bobaka be izy amizao fotoana zao. Eto amin'ny ocean indien an, na any Eropa, dot net, any Canada de dot net daholo presque plus recherche. de zay zany no ampirisihina antsika hoe dot net efa sara izy amizao fotoana zao, efa multi plateforme, efa efa injato naverina zay multi plateforme zay, efa tsotra koa, efa mora ianarana be, efa efa disponible amin'ny mobile na amin'ny. na mobile na amy web na amy application windows, application desktop, misy anazy daholo. Fa raha mahay CSR zany de sady developpeur mobile anao, developpeur web anao, developpeur applicatif. Ok, big up antsika rehetra rehetra agny an! Misy, raha misy fanontaniana apetrahy amin'ny ambany eo, amin'ny commentaire. raha te hikoragna aminay ao zany enao, tonga de alefaso message, tonga de mamaly, matetika en ligne foana izy isaka roa ambin'ny folo alina, de alefaso message eo, ok big up e, rehetra rehetra Madagasikara.